Sur President, il-viżjoni tal-Gvern fil-qasam tat-trasport pubbliku qed jara li jkun hemm aġenzija waħda li tinvestiga aspetti ta' sigurtà fl-oqsma tal-baħar, tal-ajru u tat-toroq f'pajjiżna, nirreferi għat-trasport kollu. Dan qiegħed isir billi tinkiseb assistenza teknika minn pajjiżi oħra fl-Ewropa li diġà ħolqu entitajiet simili bil-ħsieb li jtejbu l-ambjent u jiġu evitati inċidenti fatali. Wara diversi studji tekniċi li saru dwar it-titjib meħtieġ fit-tliet landing ferry places, is-sena d-dieħla mistenni li jinbena x-xogħol fuq il-mollijiet ta' Bormla, Marsamxett u x-xatt ta' Tas-Sliema. Eventwalment isiru landing places ġewwa San Pawl il-Baħar, San Ġiljan u Taxbiex. Il-Gvern qed jippjana li jilqa' l-isfidi tal-parkeġġ f'pajjiżna li maż-żmien qed ikompli jikber. Għal dan il-għan, il-Gvern qed jaħdem biex jintroduċi skemi ġodda li permezz tagħhom iħajjar l-iżviluppaturi biex joħolqu parkeġġi ġodda, speċjalment f'żoni urbani, fejn jintużaw ukoll it-teknoloġija moderna bħall-mobile apps u tabelli elettroniċi li jindikaw il-parkeġġi li hemm disponibbli. Permezz ta' ppjanar meqjus u l-aqwa teknoloġija, għandu jkollna pjattaforma sħiħa ta' servizzi marbuta mat-trasport biex ikun iffaċilitat il-ħajja tan-nies. Sur President, wara li dis-sena estendejna l-għotja tal-linja kard b'xejn għal 21,000 Żagħżugħ u żagħżugħa fl-età ta' bejn sittax u għoxrin sena li ma' skema kienet ta' suċċess enormi bbenefikaw minn din il-miżura. Din l-iskema mhux talli se tibqa' sseħħ iżda saħansitra għas-sena d-dieħla sejrin nestenduha għal dawk li jkunu għalqu l-għoxrin sena iżda jkunu għadhom studenti full-time sejrin jibqgħu eliġibbli għat-trasport b'xejn. L-istess se jsir għal dawk li għandhom erbatax il sena 'l fuq. Matul din is-sena sa jkun hemm diskussjonijiet mas-CRPD u l-Aġenzija Sapport biex naraw ukoll li jiġu inklużi kategoriji ta' persuni b'diżabilità biex tingħatalhom tali Mia Card b'xejn. Sur President, ftit ġimgħat ilu għadna kif implimentajna wegħda oħra elettorali, dik li jkun hemm trasport b'xejn għall-istudenti kollha irrispittivament liema skola jattendu l-istudenti. B'din il-miżura li tiswa 20 miljun ewro, il-ġenituri ta' 26,000 student se jiffrankaw ras għal ras seba' mitt ewro kull sena. Għotja fuq xiri ta' roti. L-iskema fejn tingħata l-għotja fuq roti u roti elettroniċi li hija ekwivalenti għal refund sħiħ tal-VAT sa tiġi estiża għal sena oħra. Anki l-iskemi, L-iskema introdotta fil-baġit għal din is-sena, dik li ninċentiva wkoll xiri ta' muturi, scooters u roti assistiti b'mutur tal-elettriku għal massimu ta' €400, se tiġi estiża wkoll għal sena d-dieħla. L-iskema li daħħalna tliet snin ilu, fejn jingħata grant kemm lill-kunsilli lokali kif ukoll lil dawk il-kumpaniji privati li jwaħħlu bicycle racks fejn aktar persuni jitħajru jużaw ir-rota ser terġa' tiġi estiża għal sena oħra bil-għan li nħeġġu aktar persuni jixtru karozza li ma jħammġux l-arja, l-inċentiv li neżentaw minn kull taxxa ta' reġistrazzjoni lil kull min jixtri karozza elettriċi karozzi elettriċi jew karozzi elettriċi ibridi plug-in tiġi estiża għas-sena d-dieħla. Fl-aħħar nett, għal sena oħra, ser jiġu estiżi l-iskemi ta' skrappjar ta' vetturi u l-għoti ta' grant għal min jaqleb il-vettura tiegħu biex taħdem bil-gass minflok bil-petrol.